Chibai leh vek ule. Tun tum video chu inlei chinna lam hawi leh tai la. A hmasa ka sawi duh chu kei hi Christ em em leh piang thar tha em em ka ni chuang lo va, mahse chhungkua hi ka ngaipawimawh ve bawk si a. Kan ram kan hnam, kan khawtlang dam nan chuan chhungkua kan dam a ngai a. Kristian kan nih angin Kristian chhungkua din tur chuan inngaihzawn lai atanga bul tan a ngai a ni. A bulpui berah mipa hi an pawimawh em em a, chuvangin Pathian thu ka hriat em em vang ni loin chhungkua ka ngaih pawimawh vang zawkin ka rawn sawi dawn a ni. Bible beh chhanin kan sawi dawn a. A hmasain la subscribe lo te khan khawngaih takin min lo subscribe sak ve dawn nia. Bible a nup patuak hmasa ber kan hmuh atangin ka tehkhin dawn a. Genesis bunghnih changriatah Pathian chuan Adama chu Eden huanah a dah tih kan hmu a ni. Eden tih hi Zirmite chuan Hebrai tawng chuan atmosphere tih nate, spot, moment, presence, open door leh delightful tih ten an hrilhfiah a. Tichuan, Eden tih chu ti hian Zirmi ten an khaikhawm ta a ni. Khawvela Pathian tel vena hmun bik, nuam leh hlimawm tak, van lam nena kawng inhawng tiin an lo hrilhfiah ta a. Chu chu tunlai tawng tak chuan piantharna tiin kan sawi thei ang. Mi a pian thar chuan amahah Pathian a tel ve a, Pathian a awm a, a hlim a, a tan van kawng a inhawng bawk thin a ni. Chumi hmun Eden huanah chuan Pathian chuan nupui a pek hma hauh khan Adama kha a dah a. A awmzia chu mipa in nupui nei tura a mamawh hmasa ber chu hmeichhia bialnu ni loin pian thar a mamawh phawt tihna a ni a. Pasal atan chuan Kristian nel ngawt lovin piang thar, Pathian neitu a nih ngei kha a tha a ni. Hmeichhia in mipa hi kan innei hunah a sim ang, ka siam tha mai ang te kan ti thin a, a fuh mawh tawh thin a ni. A pahnihnaah chuan Pathianin Adama hnenah tih tur a pe a, Genesis bung hnih chang sawm panga ah. Chu chu enkawl leh ven a ni. Tih tur chu hna a ni a, mi in tih tur a neih chuan chu chu a hna a ni. Tunlaiah chuan eizawnna hna te lo ti ta ila, mipa in nupui a nei hmain hna a nei a ngai a, a te emaw a lian emaw, chhungte ringa nupui nei, hna nei lo emaw hna thawk peih lo chu pasal tlak an ni lo tihna a ni. Pathumnaah, Bible ngo ngo pawh hi ziak an leh dan hi a hrang ve thei khawp mai a, mahse a goal chu a ngai reng tur a ngai ta ila. Genesis bunghnih changsaw panga tho pawh hi Ziak thengthatah chuan to cultivate it tih a awm a ni. Chu chu Mizo tawng chuan enkawl tiin kan dah a. Cultivate tih chu kan hria anga leiah thil an ching a, engmah awm loah pawh khan thil tha tak an ching chhuak thin. Chutiang chiah chuan mipa dik tak chuan hmeichhia kha a cultivate thiam tur a ni a. Hmeichhia a nupui chu mi khawsak thiam sa vak lo emaw, chhungte tihlawm dan thiam sa lutuk pawh ni lo mahse, hmeichhia-a a tha ber awm kha a chawh chhuah sak thiamin a enkawl thiam thei tur a ni ta a. Hmeichhia chu a enkawltu zir kan ti thin a, a dik chiah a ni. Enkawl thiam lo leh an pawngpawrha thaibawi kan tih te pawh hi hmeichhe thiam loh ni lovin, mipa inthulneihna a lekawh thiam loh vak zawk a ni. Mipa in hmeichhia a kaihruai thiam tur a ni a, a nih loh chuan hmeichhe rorelna inah buaina a tam rin a ni. Chuvangin, kum tam innei tawh a nupui nasa leh nikhua lo tak a la ni reng a nih chuan a pasalin a enkawl thiam lo tihna a ni mai a. Mipa lu Krista a ni anga mipa pawh hmeichhe lu ah a ṭang thiam bawk tur a ni. A dawta kan hmuh leh chu veng a ni. Mipa hian ruhrel chak zawk te, tha chak zawk te a nei a, chu chu veng him tura Pathian din an nih vang a ni. Mipa in hmeichhe kut thlak te, mipa kuta hmeichhia leh naupang boral te sawi tur a tam em em tawh a, rilru a tina a ni. A ven himna hmanrua tura duan kha a tina tu leh him lo a chantir nana hmang tu chuan A nihna leh siam a nih dan kha a hre lo tihna a ni a, a hmang dik lo a. Pu Nunpuia'n siam loh dan a awm a tih nen khan a dang lo va, piang sual tluk an ni a, nupui nei tlak an ni lo tihna a ni. A tawp berah chuan Pathianin Adama chu thu a pe ta a, chu chu ei tur chin leh ei loh tur chin a ni. Pathian hian Evi hi a hrilh ve tih kan hmu lo va, a ni chuan Evi chuan Adama hnen atangin thu a dawng tur tihna a ni. Tichuan, mipa nupui neih tum, nei thei a inngaipha chin chuan a nupui hnenah Pathian thunung a hrilh thei tur tiin a ni. Hrilh thei tur chuan amah pawn a hriat a ngai a. Pathian thu hre tura kan tih ngaiho chu kan hriat vek a rinawm a ni. A nupui ber Pathian thua a kaihruai thei a nih chuan an fate chu an ngaihtuah awm lem lovang tih pawh a chiang reng mai bawk a ni. Tichuan, Pathian chuan bunghnihchang sawmpariat ah mihring amah chauh a awm hi a tha lo ve. amah tanpuitu turin kawppui ka siam sak teh ang, a ti ve ta chauh a. Chu mihring chu eng mihring nge kan tih chuan, chu mihring chu mipa Eden huana awm, chu chu Pathiana awm, Pathiana piang thar, hna nei, hmeichhe enkawla cultivate thiam, venghimtu ni bawk a, Pathian thunung hrilh chhawng theitu chu amah a awm a tha lo ve, a ti ni. Ani chuan mipa piang thar lo, hna nei lo, hmeichhe enkawl thiam lo, venghimtu ni lo bawka Pathian thu hretu ni lo bawk chu keini Kristian danah chuan amah a awm a tha zawk tihna nih chu pasal tlak a ni lo tihna a ni. Awle heti zawng hi ni ta se ka video tum in lo ensak avangin ka lawm a, a leh pekah kan inhmu leh theuh dawn nia.